famba swi nga ku fika le ka hafu ku bile awara ya n'we nhlekani loko ku ri ravumune namuntlha ku njhani mingiselo wa mela gauteng empumalanga a north west limpopo na yi kuma kwi-audio streaming ya munghana lona na fm co za ya khensa swinene loko u hlawule xitichi lexi nhlekani lowu ku va hi ta va hi famba swin'we hi ku tisela mahungu hi ndlela yo yoleyo ku na mm, nomboro leyi ni kombelaka ku mi yi tsala hansi nomboro ya kona hi leyi 015 290 laha kun'wana mi nga ta laha ti zero yi ze yi va eh ti vhe ti va khume yo tinomboro 015 290 00000 ti ze ti va khume ti endla ku tinomboro leti ti va khume nomboro yeleyo loko mi mi yi fonerile mi ta fika mi kuma eh, lava nga ta mi amukela loko va mi amukela mi va byela ku hi kombela ku yisiwa aka nkulukumba happy masiya a layiburari loko mi ya ka nkulukumba hepi masiya a layiburari va ta mi byela ku um loko ku ve ku na nongonoko wun'wana mi wu lavaku mi nga wu kumisa ku yini va ta mi rhumela ta mi kombela email address ivi va mi rhumela nongonoko wolowo ma yi vo maka kona swo olovisa sweswo ntsena loko mi lava nombo mi lava eh nongonoko wihi kumbe xiphemu xa nongonoko lowu xi mi hundzili eh maya kwele hambi ku ri xitori xa mina hi mina eh, nomboro i 015 290 0000 eh, a ti va ti nga helela 290 00 00 ti va ti helerile hi makumu mi ku mi kombela tatana happy masiya eh va ta kota ku va va mi hlanganisa na yena mjani wa laha aka halahala eh tirha kwala ka munghana lon f m ta va ma mi hlanganisa na yena se a mi byela ku o swi hluphi sweswo ni rhumeleni email address ya n'wena ivi ma nyika email adirese se va mi rhumela xiphemu xa nongonoko wihi kumbe wihi lowu mi wu lavaka a byi swi lava ku mi ya kholeriwa hi vakhalanga mi va fonela va ku e khalanga a mina a mina nongonoko lo hayi mi nga zi mi kholeriwa um ni mi ololoxela xiphiqo a ka ha ri na xiphiqo kwalano loko vo fonela nomboro yeleyo mi ta kuma xiphemu xa nongonoko wihi kumbe wihi lowu mi wu lavaka hambi tiko xietleli hambi mina hi mina hambi ntlangu wa bolo hambi yini hi ndlela yaleyo se namuntlha ka afrika wa vulavula hi lava ku vulavula hi hoyi hoyi leyi nga hetelela yi ve koho ka timhaka ta ta ku va vadyondzisi va khumbeka ka timhaka ta eh ku hlawula kumbe ku hlawuriwa kumbe nkarhi wa minhlawulo se hi ta va kha hi bula hi sweswo hi ta bula na va economic freedom fighters eh tatana floyd xivambu hi ta bula na vona laha ka kotara ku nga si ba awara yan'we handle ka sweswo hi ta tlhe hi bula eh na mhani eh, na na sesi Colin Makhuvele eh hi twa ku kwele ku endlekeni ka yini kahle kahle eh hi vona cope eh na ku sele va nga ka eh ka ka Rainbow Alliance Sara South African Rainbow Alliance swi vula yini se hi ta va kha hi bula na vona hi ntlhanu timinete ku bela awara yan'we hlekani lowu nkarhi lowun'wana wa mina wena 0860 loko hi nga se bula mina na wena ni ta sungula ni hundza hi laha Eh, loko swo famba ku ya hi laha hi nga kunguhata kona hi ta va hi kha hi bula na va ka mhlangabeza family assurance ivi kusuka kwalano hi teka riqingho rero ka 0860002543 nangonoko eafrika wa vulavula ka munghana lona na fm makomba ndlela mina ni khalanga pet mathevula nhlekani
Khalanga Pep Mathebula eka Afrika wa vulavula. 12 to half past 1 exikarhi ka vhiki i ntiyiso mingiserome e eh, namuntlha i ra vumune siku ra vukhume ntsevu ra n'hweti liya ya eh hukuri lembe na magidi mbirhi makume mbirhi eh lembe na magidi mbirhi makume mbirhi nharhu a hi va kumangi va ka mhlangaveth a hundla se ya mahlweni eh, a hi tuming sirome u khomeri hungu 0860002543 eh, hi twa ku n'wangulo wa wena ka mhaka yihi kumbe yihi leyi nga va ku ri na yona eh, na timhaka teti a hi bula hi toho eh, hi ndlela yaleyo kasi va ndzawulo leyi ya timhaka ta mm, ntirhisano wa mafumelo na timhaka ta mfumo ya muganga na voho a va kha va vulavula eh, hi ndlela yeleyo va vulavula va kombisa timhaka ta ku va ku na milawulawu leyi cincaka yi lava ku languta ka timhaka eh ta ku kumbexani ku munhu a nga heti eh ma malembe ya mbirhi a nga se cinciwa kumbe munhu a heta malembe mambirhi a nga se cinciwa eh hi ndlela leyi venge swi nga hetelela swi pfuna ka ntshamiseko wa timhaka ta timasipala wena u ri yini ke ka yin'wana ya timhaka to toleto kasi va nec ya african national congress va twa lava kha va lava ku languta hi vuntshwa ntirhisano wa vona na vavandla ku katsa na ku tirhisana wa vona na vandla ra e, economic freedom fighters endzhaku ka loko ku kombisiwa timhaka ta ku ka va nga tsakeli um maendlelo lama um ma ku va va va ku hetelela ku nga vi na na munhu loyi a humaka ka vandla leri nga kuma tivhoti to tala eka vufambisi bya timasipala hi ndlela yoleyo wena u ri yini 0860 002 543 a hi sunguleni hi loyi miyingiseri nhlekani
mina ni ri aha ra rhandzeka tiko reri se leswi ni swi vonisaka swona ni ku he ha ri ha ri rhandza tiko leri na mhm. se mina ni ti ro ra rhandzeka na kambe tiko hi he vanhu ku na vatirhi ku na varhangeri va tipolitiki ku na varhangeri va mabindzu leswiya hinkwaswo se mo ni ringeta ku dlamba dlamba ku ri mina na ri rhandza na ma tiva ni, ma, ni, ni khomeleni ku mi nghena na n'wena na swi twa ku mi sungule hi mhaka ya ku eh eh eh tolo loko ni ka ni vulavula ni hetisele na hi timhaka ta ta ku eh vanhu va ta kombetela van'wana tipolitiki na yini na yini na yini hi ta hi ta ene hi ta wu nyika nongonoko lowu wu nga lavi vativi va nchumu ni wu lava n'wina vayingiseri mm. mi hi vulavula hi tirhisoko hi mpela tiko leri ra hina ha rhandza ke kambe n'wina mi ri yini
mina ni ri nga ri rhandza hi kwini ni tswariwe eka rona a ni na rin'wana mbirhi ni nga ri bebula ivi ke leswi ni ri rhandzaka ni endla yini endzeni ka rona xin'wana xa kona lexi ni xi endlaku i ku ri swilo loko ni vona swi nga fambi kahle loko no lava vukorhokeri ka ndhawu leyo karhi ni lava murhangeri ni vutisela ku swi ngo yini swi ngo lo onhaka laha na laha a hi nge ho ya kumbexani kwale ka home affairs hi kuma ku tilayini ti tsongatsonganile a swi ti kombi ku i mani a ya kwihi ka khawuntara yihi se hikuva ni ri rhandza na ku lava ku a ni yimeli mina ni yimela na lavan'wana va nga kwala kusuhani na mina na vutisa i ku hoxa xandla a ni ri hi tibyela ku ri hi hoxa xandla mara ivi ku ri na kun'wanyani kwalahaya mm. hi ku hi ri hi ri rhandza hinkwerhu no hleketa ka lava va ri sweswi hi vulaka hi ntlawa lowu rhandza tiko se loko ku ri mina ya loyi ni nge te tani a nga xikundu loko ni ri rhandza na dzamba dzamba loko ni vona lomu eh, emadorobeni ku na swin'wanyana swe swa ti-whatsapp swi endliwaka ku ni voni photoholu teka na xinepe kambe lexi xi karhataka ka vanhu vo tala loko a kha a hlamula xexo hikuva ni mpe na ri rhandza lexi karhataka i ku makwenu lowun'wanyana a nga halahaya hinkwerhu phela hi vatiko reli wa pfukunyuka na wa bibinyuka na a endla leswi a ni nga swi vula hi ku hi wo mavona hi wona hi wona eh, xiphemu xo xiphemu xa mehe xa ku komba ku na ri rhandza tiko leri hi ku veni a swi nga fani leswaku ni ya ni ya teka xigiya ni khayi manhwala yi tsanana ngopfu no fanele mina ni languta ku xigiya lexi ni nga xi khoma xi ringanele kwihi laha ni nga hoxaka kona xandla kambe lexi xi hi chavisaka kumbe lexi hi vonaka ingaku swi nga ku sulowela kun'wanyani ni vula ha ta vukorhokeri hi ku mm. anihi loko hi ku ha ri rhandza hi fanele hi ri aka ri la ku akiwa phela ene a ri akiwi hi xandla xin'we ri akiwa hi mavoko hinkwawo lama nga fanele leswaku ya akiwa se hi swiyenge swa hina hi ta vulavula hi sweswo ku minkarhi yo tala swi fika xivutiso lexiya xi fika xi nga saseki ngopfu ku veni hi xi hlamula hi tiyisisile ku mpela ha ri rhandza that's why ni twi ni pfa ni pfa ni fafada ni ku no ra rhandzeka na loko ni ku ra rhandzeka ni kombetela a hi nyana van'watipolitiki na vona va ri vamakwerhu wa hina ku ri loko tiko leri hi lava ku ri aka ri akiwa ku tiyimisela na ku tiva xiphemu lexi ni nga xi hoxaku mara lava va hoxaku xiphemu kumbe va dlambadlamba ivi swi nga twani na valava hi ta ku twala ka munghana lonene hi ta fafada swi endla ingaku swi wela kun'wanyana a hi teni ka tikereke hmm. tikereke ti ri yini kumbe hi ri yini hina lava hi yaku tikereke hi nga vulavuli hi vafundhisi loko ni ku hi nga vulavula ni vuli ku i xihundla hina hi ri yini ku susumeta ku veke mati wa mi tshama hi tshama hi vona mhaka yin'wana a lipompo vanhu van'wani vo ka va ti nga xandla va ba mfumo wa ripompo wu wa hi matsolo wu ku gidigidigi a hi ri kwihi hina vanhu ho kokwani xidyakuma hi kokotela mavoko hi ku veni swona swa karhata leswiya swa ku tivona swilo ku na lomu hi nga fikiku i kuma ku hi lexiya le kambe wa swi lava ku swi lulama hi ku a ni nga phabi khalanga ni ya palamende hi milenge ni ya ni ya tseketsela a swi pfumeli sweswo a ni nga fiki ni le ka swikhukhula hi ku famba hi milenge kambe hi maendlele na swi kota ku fika kwalaho swibumabumelo swa tiko na ya migangeni ni ya nyika mavonele va kota ku tiva kambe loko va tiva va endla yini lava va nga hala haya tlhelo ka tafula hi ku hinkwerhu hi le ka tshanga rin'we hi nga va hi lo hambana hi ku tshama ndzeni ka switulu mm. i ku ve ni ke ni hetelela ni ku loko hi languta ku swiphemu na swiyenge na yini hinkwaswo tin'anga tihosi yini hinkwaswo mi tshame mi vutisa xivutiso ku loko a ku ri na antiko a ku ri mhaka yini mi ku no tihosi ti ri yini loko swi fika ka timhaka to karhi mara mo ni nga generalize ngopfu ku ri loko ku humelela swilo emugangeni sweswi va nga ta tsala xikambelo hi xihi xiave xa sidiki ku va va kombisana na swiyenge leswin'wana ku ri ha eh, se ku na huwa luya hi te a pfala grama a nge le ku endleni hikoku aka tiko ra koho phela mm, sweswiya mm, ivi ni hetelela mhm, kambe kambe ni swi hlupha swi hlupha swi hlupha hikwalaho ka ku tanihi sweswi hi nge le ku akeni swin'we tiko leri hinkwerhu ri nga ra hina loko n'wevi ka mi ku um eh, luya a baku grama a timi wun'wana wa koho i nga vileli u voni ni ka sekisi ni ta vona ku lava va taku va ta vulavula ah. ehe hi yo yaleyo yi karhataku ngopfu that's why mi kuma ku xivutiso xexo munhu a nga nghena a ku na rirhandza mara loko ko tala swa ringa ku munhu a a ringeta ku kombetela hi ntiwu hi tintiwu ku ri no na ringeta mina se leswi ni ri rhandzaka luya un'wanyana a nga ri rhandzi ku ke hi ku veni lexi xo hetelela xi karhataku ka mina ku ri un'wana na un'wanyana a yi ri xicini xin'wana xa maphorisa hala a a khembisi i ya u ya certifya swin'wana a ku nga certify mina a ku ya certifya swin'wana e, a ku a yi chaya nkahle loya ku certifyeni ku phorisa ri ni kombeli um e, va ri leswo kula cold drink se ni lula ku mm, cold drink yinene khalanga ni tshame ni tlhela ni vula siku rin'wana ni ku ne le mochari wunene la mi nge le ku rileni wun'wana wa hala ka hina wa le ka mahlohlwani va kha va lava xidumbu va lava ku yisa kaya va fika va lava kwalaha a pathology services ya kwalaha jamison kusuhana na xibedhlele xa becadol va ku va lava cold drink ku va ta swi hatlisisa hi swo ku ri aka ka rona na se swa karhata swi le ku kheni ka matluka swi hangalasa kwala ka ririningi te na ri rhandza mhm. na mini mi twile mi nga ta rhangelela mi ku mi ni twile a kensa 0860 002 543 ndaka leswi swa swo mingisela munghana lona fm 0860002543 a hi ringeteni loko hi ri na un'wana laha henhla ka Eh, sikane mpfukeni batata hi pfukele minjhani papa ha mpfukeni xikhulu a khensa ya i dimani la ka miyexe um ya botet a ni la ku vulavula ngopfu hi hi statistic outcome expect lexiya tihlayihlayi leti nga humesa hi hi general state general senga maluleke um a ni la ku yima ngopfu na vona ku for ka job creation mfumo wu zaminyana ku vanhu va va va kota ku tirha tirhanyana ko va ku ka ka ka ka munhu loko a ndlele swinene a hi ringeteni ku khetha hi nga hi nga hi nga soli ntsena ko va ku mfumo ku na high volume ya unemployment a South Africa so mara vona va le ku zameni tani ka xikombiso hi hi ward ya hina ku nga Gawula Khakhala Miyexe loyi khansela wa tikhansela ku nga Agnes Mathosi eh, eh, eh, nickname ya vona hi va vitana mhanimbuti ka gawula ka khalamiya eka ward eighteen so loko mo lava ku cheka um ta mi nyika xikombiso hina leswi hi ngo c w p community web program ku nga ri i c w p leswa swa orange so ka niya sentse na four hundred and something maybe four hundred and fifty if i'm not mistaken

ko va ku unfortunately ku na ku na high volume ya ya ya vanhu lava nga va nga tirheki so mo fana xivutiso xivutiso ku nga va ku hi fike njhani ka ku ku va na high volume a va ri ku zameni ku sukisela khale na khale kumbe a va tshikini vo lo sungula ku zama swi se ivi swi kumeka ku se vanhu va tele ngopfu eh tani ya a ku na challenge but eh that's why munhu un'wana na un'wana kumbe any organization yi va yi ri na challenge so ni nga vula hi mhaka ku ni nga personalize political party e-e eh, eh, a ni n'wina a ni n'wina mi ri vanhu va va loko va ri ku tirheni va khensiwa va va tirha yini va khensiwa ku va va tirhe yini ku va va hlweli ku ndla ku vanhu va kuma mintirho i ku tirha hi swo mi vulaka swo mi vula yini ya mo ni kombisa ku leadership leyi nga rhanga leadership yaleyi ku nga va ku ri na ka national ku nga va ku ri ka province ku nga va ku ri tiwadini a va dedzisa nyana milenge mara ti ti tikhanselara leti nga kona va advocate cedric vameyara va thandezeti va mhani vo va khanselara wa hina ward eighteen va le ku phuxeni even na loko swi ri swilo swi nga ri ku fambeni botet va ta eka ti-communities ta hina va ta hi byela ku project ya so a yi le ku fambeni kahle fana na na challenge yaleyo ya mati ya leyi hi hi vulavulaka hi yona botet va ta va mhani boti va ku mi nga vileli hi ta mi tisela ti-water card Wa- water councillor wa hina ta mi tisela ti-water card mara a hi languteleni ku mati ma ta huma next year because this project i project ya kusuka na ndoni yi ta sami dam vaakatiko va kujani va na crisis ya mati so va va nga pheniki va vaakatiko a swi tiva ku nga ku dyiwe timali last time hi project ya ya giyani

a swi tiva ku na ti-challenge but ti kona ti-challenge ta ku um vaakatiko va le ku tshembeni ku ti-project leti nga kona ti rhanaku mati la a giyani ti nge koti ku humesa mati but mo ni kombisa ku hina hina ti-stakeholders ta mopani hina ti-stakeholders ta giyani hina mopani the same municipality every month ku na a progress meeting ku monitara ti-project hinkwato the whole giyani se even na national va ta va ta project because national department yi langutini ku xana a ku heteleleni vaakatiko va dyani va ta kume mati na se mhani la khongotela vaaki ku kambe kambe i national i national yi leyi yi nga langutela sweswi mi vulaka swona loko mi kha mi languta ku sweswi ni vulavulaka na n'wehe um project leyi yi hete malembe na malembe yi nga heli ku ri na yona national a yi ri kona phela national a yo sungula namuntlha Eh, that's why eh, president Cyril Ramaphosa ah, eh, ku- hi ku yimela presidency hi state eh, eh, minister Sezo Mnu- Mchunu wa wa water and sanitation a tini jani a nga a tini two times so ni- eh, va president u nga va nga yimela president Cyril Ramaphosa minister wa water and- and sanitation Sezo Mchunu i busy ku na team ya yena leyi monitoraka ku mati me le ku humeni ivi na province na mhm. na ti-municipality na yena na province ve le ku monitoreni se vaakatiko a va niki chance the current leadership va tisa development a giyane botet nemetweni emhlaseka botet okay 0860 002 543 be va nyikeni eh, eh, chance

hi laha hi nga kona mix rome i makume na rumbirhi timinete ntsena yi bile ya awara ya khume na ya khumembirhi gezeli wa mwanat na mahungu ya misava ya awara ya n'we hi ta twa ku ya ta yi- sweswi mi nga hi tivisa ku ya ta yimise ku yini eh, hi ta rindzela hi awara yaleya the proteas va le ku beteni hi vo vo sungula ku beta eh, ka ntlangu lowu nge le ku yini mahlweni kusuka a eh, andiya eh, wa semifinal ya eh, f- eh, cricket world cup hi ndlela yaleyo se mi nga ya ka sabc 3 mi ya vona ntlangu wolowo mi ka mi yingisela munghana lonene fm mi ni twa ni kha ni haxa afrika wa vulavula un'wana mi yingiserelo hi nhlekani
Hayi kutani mpfuke hi pfukeli papa mi njhani a wa hlayisiwile ma. a khensa Ya ni kombela ku va ni
mi kombela ku va mi hayi a va ha ri kona eh a ni swi tivi ku endleke yini 0860002543 ntirho hi kotara ku nga si ba awara yan'we hi ta va kha hi bula na tatana floyd xibambu hi ta va hi bula na vona la eh hi twa ku eh va ri yini vona hi hoyihoyi leyi nga sungula loko ku langutiwe ka timhaka region leyi nga va ku yi create mintirho yo tala whether vanhu va nga va thoriwe ngopfu abembe kumbe va thoriwe ngopfu ka sikhokhune kumbe yini before yi va province a ni ku va ku ri na ti-regions laha but other than that lexi xi xi xi ni hlekisaka nyana i timhaka ta ku ri ka ka ka ka xiviko lexi va nga xi humesa previously a va kombe ku western cape a yi ri number one ku ve na huwa yikulu ku ya western cape yi create mintirho matafula ya cincile ku vulavuriwa hi k z n na limpopo eh, vanhu va miyerile the other thing lexi ni lavaka ku xi vulavula in passing wena khalanga kambe kambe kambe western cape western cape ma swi tiva ku yi hlangana na yini ha swona sweswinyana khale eh yin'wana ya mintirho leyi tumbuluxiwaka ngopfu wa western cape i ya timhaka ta vurimi eh kambe mi ta tsundzuka ku ve na timpfula tin'wana ta mikhukhula ti nga onha swinene ku za ku tekiwa xiyenge xexa xa vurimi a eastern cape a western cape eh, xi va eh, ndhawu leyi nga wela hi khombo disaster area
na le KZN swi vitana loko mo cheka KZN yi ve wes nga ku ka malembe yambirhi hi ku landzelelana hi ve na mikhukhu layikulu e-e ni vula ku ni vula ku KZN mintirho ya vona a yi tumbuluxiwi timhaka ta vurimi hi swona ni vulaka swona e e se swi hambana kwalano ka ku ka ku lo onha ka mapatu na yini yini na KZN leswi swi endlaka ku sweswi ku va na mintirho ya ku lunghisa sweswo ma yi vona mhaka kona mm.

loko e kuma ku vana van'watipolitiki vo va benefitaka ka mitirho leyi nga mativa mativa a endleni a endleni a endleni leswi um ni kombela ku mi tlherisela ka muhumelerisi ivi va hi ta va va ta mi nyika nkarhi um nkulukumba xivambulu ni va kumini laha i khani khani va lava um ni khomeleni mingiselo mina all right hi sweswo it's fine Inko- inkomo i mani ya ka tatana floyd xivambu ni tirhixandla xa president ya economic eh, freedom fighters eh, hungu lerero hi le ku va laveni ri vuye ri fika ka vona eh, hi ndlela leyo xivambu inhlakani mi amukerile ma inhlekani khalangani inhlekani ka vangiseri hinkwavo va munghani va leswi a hina ha khensa swinene loko mi hi nyike nkarhi wa ku bula na n'wina eh timhaka ta ta satu ti pfuxe hoyihoyi swinene hi byeleni tanihi economic freedom fighters hikokwalaho ka yini mi ri na ku kombetela tintiwu ku e-e iec a yi swi languti kahle hi ku thola va swirho swa satu tanihi van'wani va lava pfunetaka ka nhlawulo
no ni ta tsundzuka eh, muhaxi ku satu i organization leyi nga na alliance na na ruling party ya a n c so tinambara ta satu to tala ta vona tinambara ta a n c and i tinambara leti ti byeriwaka hi organization from national office ku va fanele va pfuna a n c ku yi wina ti-elections so a swi koteki ku va nga va va kha va va ri ka organization ya anc and then va kha va ku va ku ri voho va presidaku over the electoral processes ka ti-elections ka ti-voting stations ta ku hambanahambana so hina hi vula hi swi swa simple ku sati yi nga vi involved ka i e c hi ku sati yi teke position ku e vanhu hinkwavo va ka tinomboro ta vona mathicara hinkwavo la ka tinomboro ta sati va fanele va sapota anc it's a simple issue leswi ni fanele swi landzelelisiwaku hi ndlela leyo hi ku a hi nge koti ku contesta ti-elections leti presidwaku hi vanhu lava nga teka position already ku anc ku fanele ku va ku ri yona yi winaka so hi leswi hi nga swi raiser na i e c hi va tsarile mapapila ya ku hambanahambana hi va hlamusela ku a hi lavi ku sa ti preside over the elections ku ti elections to preside hi satu a ti nge vi free transparent and fair so hi lava election leti nga ti nga pfuleka ku ti nga presidiwi eh, hi vanhu lava va nga already eh, va nga na position ya ku fanele ku wina mm. organization leyi leswi hi vulaka swona it's a simple issue na leswi tata a yi fanele swi amukela na yona ku yi nga insist ku yi fanele yi preside over ti-elections leyi nga teka position ku swi fanele ku wina mani ku ve loko va IEC va va thola vanhu lava xivambo va va thola va kha va ri swirho swa satu kumbe va va thola ku ku ya hi swivangelo swa ku kumbexana loyiwani tiva muako lowu ku antswa loyiwani tiva yini ku antswa sweswiya swa ku taniya tinhloko ta swikolo na yini yini
hi leswi a hi vula swona ka IEC ku loko IEC yi thola vanhu yi fanele yi lavisisa ku vanhu lava hi va tholaka va huma kwihi va ya eka ti-position tihi hi ku ni nga ve ni nga ve member ya e f f ni khe ni ku ni nga ta apply ku va provincial elections commissioner kumbe hi nga ta va voting station commissioner or electoral officer a swi- a swi- a swi- a swi fambisani hi ku eh, i e c ku fanele ku va ku ri organization leyi yi nga independent Yi- na vito ri vula swona ku independent electoral commission Mm. yi fanele yi nga yi nga voyameli ka ka tlhelo rin'wana ra political ka political party leti existaka yi fanele yi va ri organization leyi nga independent and timembara ta sati ku na papila ri nga tsaliwa vhiki leri ri ri nga hundza hi national office ya satu second town general ya satu um eh, mugwena malulekisa khaku timembara hinkwato ta satu yi nyikiwa eh, nhlenhletelo ya ku va fanele va pfuna ti-branch ta a n c eh, hi weekend leyi taku ya voter registration mm. so a swi fambani a swi fambelani ku va va ti-presiding officers va fika va pfuna na a n c so ti-election ti nge vi free na hle loko sat yi ya yi ya yi insista ku yi fanele yi preside va ti-election because ti-elections ti fanele ti va an open field ta ku hinkwenu la hi contestaku hi fanele hi kota ku contributa hi tlhe hi contesta hi kha hi nga chavi ku lava va preside ko va ti-elections mm. va to teka side ra eh, political party yin'wana ku na leswi mi nga va ringanyetela vanhu vo fana na va iec ku va fanele va famba hi gondzo ra koho ku va va pfuneta ka timhaka ta ta ku ololoxa xiphiqo lexi xa ku va ku hetelela ku tirha vanhu vasatu no leswi hi nga swi hlamusela ka statement lexi hi nga xi humesa tanihi e f f hi te timimbara ta hina hinkwato ta e f f ka ti-branch hinkwato ka ti-voting district hinkwato ti fanele ti hi nyiketa mavito ya vanhu hinkwavo lava ku nga timimbara ta sati lava nga already eh, va nga eh, thoriwa as the electoral officers kumbe as staff members ta ta ka IEC ku hi ta kota ku hi ya ka IEC va byela ku lavawani va fanele va nga preside and loko mm. IEC a lava ku endla sweswo hi ta approacha tikhoto hi ku khoto a yi nge koti ku presidiwa hi vanhu lava va nga already conflicted ku fati already teke position ku yona yi famba na ANC and loko yi teke position yaleyo swi vula ku a yi nge koti ku pfumela ti-party letin'wana ku ti kota va participator hi ndlela leyi nga ta va yi ri fair and open for everyone else to, to, to, to progress a hi hetseleni xivambo loko ku ka ku va na nhlawulo kumbe ku titsarisela ku mavandla ya va ya va ri na vurhumiwa lebyi byi taku byi ta veka tihlo ku vona ku mafambiselo ya njhani swi swi nga kavanyeteka sweswo loko ko va ku ri vanhu vasati kumbe lava va nga teka xiboho xa ku vo va seketela vandla ro karhi
loko mi nga khala nga ku loko ku ri ka ka voting stations to hambanahambana ku na ti-party agents leti taku from ti-political party ta ku hambanahambana mara leswi swa swa nhlawulo swa mbaku hi swona i ku loko munhu a ri presiding officer ka voting station decision ya yehe yi final a yi a yi a yi challengeki kwalaha mi- loko presiding officer a teka decision ya ku ku fanele ku endliwa leswiwani leswiwani swi nga endliwi swi final ene loko munhu already a ri conflicted a ri ka organization yin'wana a kha a lava ku anc win a nga teka decision ta ku tiwa ti ri final and the appeal process ti teka nkarhi wo leha um na sweswo tala swi hambanaka hambanaka hi swona sweswo so a hi a hi a swi tiva ku ti-party agenda ta va hi ri na tona ka ti-voting stations hinkwato mm. mara a hi lavi ku sa ti va yi va ri ti-presiding officers um kumbe vathoriwa lava va nga thoriwa hi i e c ku presida va ti-elections it's a simple logic leyi na sat a yi fanele swi amukela ku mi lava ku tlanga njhani bolo le so le a hi nyikeni example ya bolo mi ku no referee yi fanele yi fa- yi kha yi huma ka ka pirate ka game ya chase na pirate i ta refa njhani yi kha yi already yi teke decision ku mi ni la ta kuma bakabaka yi nghena so a swi ndlisiwi swona hi fanele hi kuma vanhu va neutral lava nga ri ku timembarela ti-political organizations kumbe ti-union leti nga you know ka ka alliance of the political organizations aba aba aba emikhelo hi contest ka elections and hina ni tshemba ku loko sati se yimile khelo hi ya ka elections tanihi EFF next year a nghena mfumo wa laha South Africa ni province hinkwaxo xivamba khenseni nkarhi wan'wana no hi swona council much inkomo valavo a hi bula na vona hi xandla xa economic freedom fighters xandla xa president wa economic freedom fighters tatana floyd xibambu va hi fikisa ka mina ete ku bila wara yan'we a hi amukeleni hi vongi n'wa mun'wana ti maluleke a hi nyika mahungu lawa a nga hi tshembisa wona ya vongi
elois richard playfontein musina ku ya fika ebay bridge
mina wena hi 91.9 fm munghana lonene fm makombandlela afrika wa vulavula eka munghana lonene fm ku na vanhu lava kokaka titiroli laha na va rhwa mabokisi na yinini laha ndzeni va famba va faka tifuleti na risiku va rhwa khopa va n'wi kuma kuma ku laha ku na khopa ku na yini yini ku na yini yini a va n'wi khomi munhu luya va teka swilo swa vona va karisa i phorisa wena loko u kuma ikhome biya i ta tsutsumisiwa na atrevile liya hinkwayo nhlangano hinkwayo hi mhaka biya hinkwaswo swi vulavuriwa kwala okay hi 2014 va ni kume va ni kume ni xave six wa tibiya ni pfule one va ni khoma a phumulongo a renkeni a va ni hoxa ndili leyi aveneni va ni nghena laha mahlweni loko ni nghena laha mahlweni hi famba hi fika le maheteleleni lava tivaka amuxongo hi fika le maheteleleni ya brazzaville phorisa loyi ala va ri ni name tag ya yena a yi tirhile ku balo baloyi name tag ya yena Mm. a yi tirhile ku baloyi mase Mm, mm. se teka mina ku a humesa plastic la ku hoxa biya tete kwala ni chela yi famba hi ku na mani chela ku khomiwa a na ha ta na vula ndzi siya kwala vheni ya vona ku mani famba i swi hise ku xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena afrika wa vulavula afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingiselo munghana lona fm khensa swinene loko wa ha hi lombe ndleve hi nkahi hi timinete ntsena ku bila awara ya khumembirhi ya khumenharhu khenseli vongi n'wa mun'wana timaluleke na mahungu ya misava ya awara ya n'we hi ta vuya na man'wana mahungu hi awara ya mbirhi tihlokomaka ta kona hi hafu ku bile awara ya nharhu ya khumenharhu loko mina ni huma hi ndlela leyi ku nghena nongonoko dzumba ra mina kwala ka munghana lonene fm ntirhi hi ta bula na sesi colin makhuvele eh, khale ka hambi hi swona ku ni vula ku khale ka xipikara xa eh, masipala wa joni kumbe eh, ka ha ri vo xipikara kha- kumbe ni ku khale ka xirho xa congress of the people kumbe va ha ri xirho xa congress of the people kambe yimani ni va vitanisa sweswi ni va tivakisaka sweswo tanihi sesi colin makhuvele sesi colin nhlekani
ahe ene xeweta na vayingiseri e mi mi pfukile sesi hi pfukile minjhani Hayi. pfuxela na vayingiseri Ah, no hayi ha khensa swinene eh sesikolini ku va mi tinyike nkarhi wa ku wa ku bula na hi- na hina eka nhlekano wa siku ra namuntlha ku na xin'wana xi xi rilarilaka laha ni khomeleni nyana kantsongo eh muhumelerisi va na mina na xisusi xipya inkom sweswo mi yingisela munghana lona fm yimani hi twa ku um va ni pfuna njhani ku va hi xi susa hi kota ku ya mahlweni ndaka lexi hi to vitana van'wamahungu yi hlamuselaka hi lori lwela tiko leri phela ku lwela tiko na nawu a swi fambisanga a hi vamakwenu a swi tsutsumisani loko hi ri ku tsutsumeni swi va rin'we mi nga dyondzisa hi tsutsuma hi jika na ground na ximhandzani loko munhu lowa wa wena o wa na ximhandzani nga ku nyikanga hi tsutsumi nga xi khomanga ximhandzani i ya wina a wu wina palamende ya rixaka leyi i afrika wa vulavula
sweswo mikisera munghana lona fm khume n'we timinete ntsena yi bele awara liya ya khume nharhu mi ta tsundzuka ku president va ha ri koho le a qatar ku ta yisa vuxaka bya tiko ra hina na tiko leri ra ntsinda wa kona ku nga doha hi ndlela yoleyo a hi tlheleni ka sesicolin makhuvele ya mahlweni ka nakona ko afrika wa vulavula sesicolin eh hayi swi tikomba se swi tshamisekile enhlekani Mm.
enhlekani thank you swi tshamisekile a a khensa swinene eyi a hi sunguleni kwalano ni ri khale ka xipikara khale ka xirho xa khopu kumbe njhani mi le kwihi sweswi namuntlha namuntlha ni le ka um sara south african rainbow alliance i'm sure mi swi twile ku ku na um party leyi yi nga sunguriwa um ni khale ka um membara ya cope eh na spikara se ni sukile hikuva ni ni swi vonile ku president likota i vuya a a ni susa eh hi manyalanyala la nga ma endla but eh hi ta vulavula hi swona ka nkarhi wa sweswi mara se hi le ka sara it's a new party leyi yi nga angarhela yi teke ti-minority eh, parties to talanyana to hlawuleka la across the country mm. hi ti veka into one party so va ni select ku ni va president ya sara which is south african rainbow alliance ni byeleni south african rainbow alliance na ku va n'wina mi suka ka eh, ku va ka congress of the people ku rhange yini hi swoo swi nga ndla ku mi susiwa ku ku tumbuluka ka sara kumbe sara yi te endzhaku ka loko mi susiwile no um sara yi tumbuluke back in august um na president likota a ri um part of ku tumbuluxa sara a hi tirha swin'we hi hi recruita na ti-president ta ti-party letin'wanyani ku ti ta ti ta joyina sara hi approve ku shara yi fane yi va a, a unifier like a, a, a front leyi all the small parties loko ti ya ka ku vota hi 2024 ti ta votela shara leswi a swi vula ku cope yi ta va yi nga ri kona ka ballot box eh, nfp yi ta va yi nga ri kona and na ti-party letin'wana hi nga na tona mi ta kuma shara ntsena hinkwavo va vhotela sara mm. hi swi tumbuluxe swin'we swilo leswi na vo president likota a ri kona ri xivandla mara problem yena hi ku a lava ku va yena murhangeri wa sara loko se ti-president ti tshamile ti hlawula mina colin makhuvele ku ni va murhangeri wa wa sara president ya sara presidential candidate for twenty twenty four hi loko se swi nga n'wi tshami kahle ivi a eh, a hi nga swi tivi na hina hinkwenu ku um swi dipi njhani swilo swa kona hi loko se no vona hi loko se ni hlongoriwile va ku hi tumbuluxe sara mara munhu loyiwani hi yena a nga approva ku tumbuluxa ka sara hi yena a a a a famba a vitana na ti-party tin'wana kutanani hi ta joyina sara i ndlela leyi nga ta saver south africa hi yona leyi ku hi kota ku unita hi va na the same vision and hi susa eh, eh, eh, party leya ANC hi kota ku tirhela vanhu mara se jikile hi ku a hi yena boss ya kona ku ve hikokwalaho ka yini se ni muvulavuleri wa congress of the people xikombiso a kombisa timhaka ta ku n'we mi lo tlula um milawu ya vumbiwa bya vandla hi yo mhaka mi hlongoriwile loko ku ve um a mi tirha swin'we na vona eh i ku hemba a ku na um any other word leyi ni nga ta yi describe ku leswi va nga swi endla hi ku eh na yena mina ni president ya sara yena a ri eh, president emeritus mina na yena hi le ka structure xa sara na ti-president letin'wanyana so ku a nga swi tivi a hi swi twisisi hinkwenu president letin'wana a ti a ti ri eh, ready ku ti ta ya ni le maphoriseni ti ya endla affidavit ku munhu loyi a hi ri na yena la and you can challenge this thing a court ni ku a a na mhaka na swona ni nge swi landzeleli mara i swi tiva kahle u approvile na yena a ri ka structure wa yena a nga ti fayanga ku va ka structure xa sasa ku fayeriwa Collinson yena na last week a hi ri swin'we hi ri busy hi kha hi hi recruita ti eh, party yin'wana va ku yi change na na tikereke leti hi tirhaka na vona hi hlangana na vafundhisi hikuva ta ka sava a kha a presenta xona structure xexi i think loko se a swi vona ku indeed a ku na ndlela yin'wanyani um ya ku cinca ku um n'wansati a rhangela tiko ra hina Colleen ku va yena the face hi loko se swi nga n'wi tshamisanga ma va tiva varhangeri va Afrika ku a va swi koti ku ku va rhangeriwa hi n'wansati that's why we've never hi va na president ya n'wansati la South Africa even across Africa a va suki ne le switulwini va ta tshama va zi va fela kona se a hi languteni sara ke sara xikongomelo xa yoho i ku lava ku fikelela yini ku ya mahlweni na koho swi vula yini hi vumundzuku bya sara na n'wina eh, sesikholeni loko ku ve mi nghene laya mi ri xirho xa congress of the people
no I, swi vula ku now i'm free to be driving sara every day sara now is even stronger eh, va hi pfune ku launcher a ku na loyi a nga yi tiveki sara esouth e, africa hinkwayo va vulavula hi sara ti-poster ti ta fika na kwala giyani hi le ku teni na le giyani sara ya ku khompiteni twenty twenty four ku ri mina murhangeri wa yona hi ya ku competeni for eh, ti-election ta province na ta national hi ya hi busy sweswi hi le ku eh, eh, va ri hi recruita vanhu lava nga ta hi joyina ku hi forma team hi lava vanhu lava nga dyondzeka lava kotaka ku hleketa vanhu lava nga na rirhandzu ra ra ra ra tiko ra hina ra vanhu va hina lava va nga ta forma part ya team leyi nga ta va tiministara ti-premier yi rhana ti-department hi lava ku hi kota ku yi presenta before elections hi nga endli swona swa va anc swo miya miya vhotela ntsena president mara mi swi tivi ku minister wa transport ku ta va mani wa water ku ta va mani vanhu lava nga tiveki nchumu va ta va ta hi onhisela va nga dyondzekangi kasi va tela ku yiva ntsena hina hi ri hi ta mi tisela vanhu sweswi before hi ya ka ti-election mi swi tiva ku minister of finance ku ta va ku ri rhulani hi loyi um wa ka makhuveni mm. n'wi chekeni ku i tiva yini i dyondze kwihi what are the moral standing i munhu wa wa ku tiva xikwembu wa ku rhandza um ku yima straight or u endla yini hi swi tiva before hi ya fika leyi you see that is the difference leyi hi tisaka ene ha swi tiva ku na ti-one percent threshold leyi va nga yi veka ku ti-party hinkwato a ti fikeli ka one percent before ti nga kuma ti-seat eh, a parliament ti-party letintsongo leti ti nge fikeleli cope hi twenty nineteen i xikombiso lexi a yi ri ka zero point two percent yi lo nghena hi hi madoda score ku yi kuma xitulu palamende 0.2 percent ni byeleni ku ka namuntlha la cope yi endle yini lexi nga ta mi byela ku cope yi nga va yi kurile i party leyi nga kumaka seat yi fi- yi hundza na one percent a parliament ayi a va tshiki ku tlanga a va endla nchumu Ai. that's why ku- ti-party letitsongo tanani a hi a hi eh, eh, khomaneni hi mavoko a hi vuyiseni vanhu va hina hinkwavo va nghena ka ka poto rin'we ivi va hi vhotela hi kuma tisiti hi va a formidable force so that hi kota ku susa anc or hi kota ku va part of a coalition significantly hi ta kota ku cinca tiko se swi vula ku n'wina sexikolweni a ma ha ngheni ka masipala wa joni vukhanselara a bya ha tirhi ku ndleka yini no a na ha ri khanselara hikuva a ni a ni nghene hikuva xi e, e party ya xivandla xa cope oh, yeah. so loko se va ni susila cope swi ri ni sukile na vona ku a va koti ku hleketa vanhu va kona vo ku susa va nga swi tivi ku you are part of a bigger picture you see mm. loko va ni susa swi affecta joni swi affecta other municipalities laha hi nga ti-partners kona hi ku a va jahele yini um a va lavi ku n'wansati a va exitulwini e, e, e, xo xo rhangela vona xo rhangela tiko va khomelerile ku va ta fela ka xitulu xexiya um ku ri vona president a swi tirhi swona masiku lama hi lava vanhu lava vantshwa vanhu vo dyondzeka vanhu va dynamic va nga ta kota ku ta na ti-ideas tintshwa va kota ku cinca direction ya ma swi vona ku na ramaphosa wa vanhu wa tsandzeka se a hi hi fanele hi va pfuna vanhu lavava Mhm, a hi hetseleni rainbow Mm. south african rainbow alliance ri huma kwihi vito leri i ncini xi nga ndla kumi ku hi fane hi ku i i rainbow alliance hi ye ndhaku hi ku hi fanele se hi unite south africa ma swi vona ku hi divided a ha ha swi tivi ku hi vo mani and um in order ku hi hi- hi- hi- hi pfuna tiko leri a hi vuyeni endzhaku le mandela loko a tsaka na rainbow nation a ku white black indian coloured whatever let's unite and build south africa and this is a diverse party yi include vavasati lavantshwa lavakulu i- i- i- i- race yin'wana na yin'wanyana hi ri tanani hinkwenu a hi ngheneni ka south african rape hi wa we are one south africa hi kota ku pfuna tiko leri leswo valungu va tshama le makula ya tshama le machangani ya ri le vasuthu vapedi va ri le hi swona swi endlaku ku n'wana n'wana a ti yivela swa yena khonweni a ti tirhela swa swa swa swa yena na muti wa yena khonweni a ha ha pfunana ka ha ri na ubuntu a ha ha fambelani hi ku a ha mm. tivani so let's unite rainbow we are one a va ti hinkwavo hi ya mahlweni sesikoleni khensile eh, nkarhi wa n'wina ni tsakise hi ku ni tive na vito leri ra rin'wana ra n'we hi ku hi n'we se si rhulani khensile mi va na siku lerinene eh, inkosi tsikan okay sesithikan colin eh, makhobele kusuka ka the south african rainbow alliance va khale ka xirho xa congress of the people khale ka eh, xipikara xa eh, masipala wa doroba ra joni hi va hi bula na vona ka nhlekani wa siku ra namuntlha makume mbirhi n'we timinete ntsena ku bela ra ya khume nharhu a ni tivi ku tata na mbazi maxilowa laha mi nga ko mi ri yini lomu nga mi swi vonisa leswi swa congress of the people
Palamende ya Rixaka. Eh Botpet ya huma se Alf Payphanini. Mati lamawani i khale Botpet a hi sweswiwani i malembe. Eh mati ya mfumo leyo yo yo hlengela nkarhi wun'wanyana eyi a hi yona. Kutani loko ANC yi luza laha municipal yi ku nghena DA mati ya sungula ku ku nun'hwa ya huma na thyaka va complaineni va complaina swi tsandza na nyamutlha na sweswi a swa ha ri tano loko mo vona leswi huma swi humelaka laha maskani eh, bophete swa swa chuwisa hi ni nga na va ni nga ka laha maskani ya chuwa hinkwaswo swi vulavuriwa kwala ene yin'wana ya ti-village leti ti nga kwalaha masikrani ne ku na ndhawu yin'wana va yi vitana stank vatel stank vatel swi vula matyakunun'wa they know for many years ku ndhawu leyi na mati ya ku nun'wa vasitile va endle nchumu ku na vo sulumani ku na vo sikampanini ku na vo majaneni i tindhawu leti nga laha masitirani afrika wa vulavula eka munghana lonene fm
sweswo mingisero munghana lonene fm khume mbirhi nharhu timinete ntsena ku bela wena ya khume mbirhi loko ni vulavule na sisitsikani colin makhovele eh kusuka ku nga president wa sara ni hetelele ni ni tivutisa ku tatana embazi maxilola wa nga kona ve ri yini loko xiyimo xi titani ni tlhela ni tivutisa ku um eh, lava va va ve ri yini lava um va va va congress of the people bona va ri yini loko xiyimo xi titani hi ku ka vula eh, eh, a va tikomba loko va va ri ka doroba ra joni ku va va veke vandla ra vona mepeni mi ta tsundzuka va ri vona xitulu xin'we ku nga xixiya ma swi vona se swi vula ku a a ku ri swin'wana swa ni swi tivi n'wina swirho swa khopi mi ri yini loko mi mi kumbe se ma pfumela ku khopi ya n'wehe ku nga va ku ri ku hela ka yona n'wina mi ri yini a hi mi tweneni ni nga tsaka ku mi twa ka 0860 0025430 0860 00254 3 ya whatsapp i 0657443911 hi ndlela leyo hi va hi ko- kota ku twa ku eh mahungu lama mi nga ya khoma eh ya ri yini eh a hi ringeteni kumbexani hi nga kuma wun'we la eh hi nga si famba hi twa ku ye angula ku hi nhlekani

eh a na ha vulavula timhaka ta ku ri as much as ku ri na ku vulavula ku ku creatiwe mitirho eh, wena khalanga eh ku na ti-areas to tala leti vantshwa va va hlekete nga ku mitirho leyi a va swi twisisi ku ri yi nga va yi yi creatiwe kwini hi timhaka ta ku vantshwa vo tala va ha tshame na maphepha a va le ku thoriweni eh va qualifyile ivi ya ni ku swi rhongo ngopfu ku sweswiwani hi ya ka nhlawulo hi nge n'wi kumi n'wana deputy president i'm just giving example n'wana paul mashatile a ri xitarateni a kha a campaign a va ku eka eh, branch ya yena i campaign la ku votela ni anc kumbe um n'wana president ramaphosa mara ve le ka ti-business um ni ta ku nyika example ku ri loko before the guptas ti famba um n'wana um khale ka secretary general is magashura a tirha laha n'wana mhani jesse duarde a va tirha laha because why tikhampani ta ka gupta a ti endla um business na state se swi va swi ri unfair loko vanhu u kuma ku ni le ka party a va kona a va campaign a va yi tirheli a va ri tirheli tiko but i ti-billionaires i ti-millionaires simple because va tata wa vona ve le ka tipolitiki loko wo languta wena khalanga hi nkarhi wa khale ka va nkulukumba nelson mandela president mandela a ri kona a ku ri na mhani wini a hi va tiva a ku ri na walter sisula a ku ri na albertina sisula a ku ri na ma mara sweswiwani van'watipolitiki hi vo lava nga ka tipolitiki vavasati va vona ve le ka business hinkwavo loko wo cheka na lava nga palamende vavasati va ti-ministers na African Vista guy in a business a ve tshama va huma va ya campaign va ku why ku ri hava mati kumbe va endla leswi na leswi vona va le ku benefiteni out of of of the business mm-hmm. swi va swi ri wrong loko hi ri na vana vo tala etikweni lavo ka va nga tirheku a va le ku absorbiweni hi system na tona ti-e p w p leti nga kona khalanga ti ti lahleriwa etivillageini mi holovela e p w p mi ze mi loyana mi ze mi lava ku dlayana hi mhaka e p w p

ni ni ni ni ni twa vanhu vo tala hi minkarhi yo tala va kha va ku people are voting for the anc hi mhaka ya xikipa it's zero ku hava political party a south africa leyi nga hava xikipa e f f a yi kha yi celebrata ten years a ku ri red a f n b va nyika swikipa b a ya nyika swikipa ku suka hi nineteen ninety four swi tiva swi kha swi nyikiwa because xikipa xi endla ku wena u ti identify na party yo karhi i ti tshuneta kusuhana na party yo karhi it does not mean ku vanhu va vhotela party yo karhi hi ku nyikiwa xikipa sweswo swi vula ku ri we are saying vanhu lava vhotaka ka party yo fana na anc a va tlharihani ka anc ku na madokodela ku na ti-lawyers ku na ti-professionals that's why ku ri na ti-union to fana sact ku na manurse ku na maphorisa ku na yini those are professionals and if they are voting for the anc a va yi vhoti hi mhaka ku va ku va nyikiwa xikipa va yi vhota hi mhaka ku swi kona leswi va nga swi vona yi kha yi swi endla most of the people wena khalanga ni kha ni heta na switoko swa bibele a wu swi rhandzi ngopfu i nge ni ku nyika example leyi loko ha ha dyondza xikolweni va hi dyondzisa bibele a va hi dyondzisa hi baritimi ya n'wana timela a nga voni i ta loko a sungula ku vona vanhu va ka yena va ku ye yesu lowu i ndla leswi why ansa leyi a nga va nyika yona i ku a ni nga voni sweswi na vona why vanhu va vasa a n c no mi nyika empathic a va ri hava tiyindlu the answer i ku a ni ri hava r d p sweswi ni na r d p why yi ni dyondzisele xikolo i'm just giving example vanhu vo tala mi nga swi teki nga ku ku vhotela a n c i mhaka ya xikimu i ku swi kona leswi va nga swi vona ka anc se n'wina loko mi ta mi lava ku vanhu va nga ha yi vhoti anc i va gangisa i khe va byela ku phati ya mina yi ta endla one two three loko a ha ri xikolweni vona khale a nga ku ri na vasesi vo saseka loko u n'wi gangisa a kha rhandza na munhu ivi ku n'wi gangisa i vulavula hi munhu loyi a nga ha ku gangi hi swo swi nga bisa d a va n'wi simayimana a vulavula hi anc lembe leriya ivi vanhu va kwata va continue va vhota anc so vanhu a va swi tivi that's why vanhu va ku a hi vhoteni kahle hi vhota kahle hi vhota mani

eh, na wehe mingisero mehe kwalaho nga ko hi nga kota ku twa ku u ri yini eh, hi tlhelo ra timhaka ta ta ta eh, vandla ra wehe ra congress of the people eh, hi ndlela yo yoleyo hayi ntlangu luwa wa cricket na wona wu le ku fambiseni swin'wana hileswaku afrika-dzonga loko se yi tlangela leswi swi swi nga swa mampela ai ka khirikete ai swi swa yona swi ai swi ndisa swin'wana sweswi ni vulavulaka na wena muyingisela munghana lona f m loko ni nga hoxisi um eh, ntlangu lowa se wu fike ka 119 for the loss of six wickets swi leswo va lahlekeriwe hi vanhu va ku tlula um tsevu ka mitsutsumo ya dzana na khume nkaye ah, se ma swi vona ku siku ya vangiwa yi xin'wana xitori la ah, ma tiva swiswa swiswa swa cricket ya afrika-dzonga hi yo australia yaleyi yi nga hetelela yi humesa afrika-dzonga hikuva va va nga ha swi twisisangi ku va fanele va tsutsuma va ya matlhelo wahi lembe ra koho hi lembe ra 1999 loko va gcina ku ku ta ka xichi ai ma- kumbe yimani swi tshika ni tiyela kaya mindzuku tisa nongo noko afrika wa vulavula eh hi ri a ben store a giyani mi hlayiseka mvana siku lana ni mi tiphina ya ku yingisela munghana lonene fm ku ya mahlweni nongo noko dzumba na mina wa landzela eh na ike ngoveni muchangani kwala eh na n'wi vona la eh i ntukulu wa ka hina loyi eh ku i ntukulu wa ka hina i n'wi vona hi hi leswi a tikhomisaka swona mambalelo wa swi vona ku eh, ntukulu wa ka khalanga vana va khalanga a vo mbala swimbalo hi ku a swi ri ka odoropo hayi kho swa vulavula loko swi mbariwa mi vo mhaka kona kambe hambi swi tano vana siku lena mi tiphina vo nge mani famba ni ta vana na minduku tatana
laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo afrika wa vulavula